tinokutokezai mabuja tauya no dzenhau dzanyasi zuva rechimakumi mairi nonhatu mwedzi uno wachiwabvu tiri kutanda nokunyepai kuti zeki kwaichagovhura kuti vanhu vagoende kopena kuringa nokuziva kuti wachirimo chere mugwaro rowavhoti Izvi kwaive zvichazoitika kubva zuva rochimakumi mairi nonomwe kusvikira zuva rochimakumi matatu noribodzi musi wokugumisira womwedzi uno. Saka wanhu endai kubva nguva dzo nomwe dzomangwanani kusvikira nguva dzoshanu dzomanhoko madoka zuva. Aiwa, wamwe wanokona kuenda padandemutande wasiri munyika.

289 places pachirungu dzekuti muende koringa kuti gwaro riri kuringana chere nozvamakaisa wanenge wakundikana ipapo a heno mabiyangu asi ndo mukana uripo izvezvi uri kureketeka kunyange nowani wese kuti endai koringa zvese muzive kuti murimo chere mugwaro rowavhotiri kana musimo moita zvinoita kuti muende mupinde mugwaro rino ipapaopo kare wamwe wanolinga nokupenengura zvinenge zvichireketeka kunyanya kuzviri kuitika kuzeki wagoreketa iwo kuti kwai iyo zeki yagoisa nzvimbo dzokuvhotera dzinosvika mazana matatu noina 304 pachirungu itsva kwaye dzaisiwa dzii dziri kuzikana baa kuti dziri papi chaipo asi guta robulawayo kana kudunhu robulawayo rataikiwa nzvimbo dzinosvika zana nemakumi mashanu anonhatu apaopo kare dunhu romanikalendi kwairatambirisiwa nzvimbo itsva dzokuvhotera dzinoita zana nogumi nopfumbamwe 119 apawo dunhu romashonaland west ratambirisiwa nzvimbo dzokuvhotera itsva dzinoita zana nogumi pariba rokuziva kuti zvii chaizvo zviri kunyatsotekaira kana kuti zvatekaidziwa sei Palibe agoreketa. Izvi zviri kubuditsa pachena kuti gwaro revavhoti aiwa rakakosha kuti rizikane kuti rakambomira sei nokuti zvese zviri kureketeka zviizvi zvinenge zvichida kuti zvipenenguhwe muzviri mugwaro tichiona kuti zvatekaidziwa sei. Bato roTriple C ragoreketa iro kuti wanhu wese munyika kunyanya wochidiki katekairei muende koringa zviri kuitika mugwaro rowavhoti kuti muchiri mochere kana kuti makabisiwa kana kuti muri munzvimbo dzipi dzamakaisiwa itai bawo chairo kuenda ikweyo ndizvo vari kureketa kwai chiramba vasara pakureketeka pakuenda koringa zviri mugwaro rowavhoti bato rotriple c pokare riri kufara riri kupa kutenda kusabc 3 nokuburitsai kwairi kuita firimu rawachamisa rakanzi president riya aiwa tiri kuramba tichizvitenda izvi iwe wachamisa wagotoreketa kutoti haa imi gondipai mukana muone Udobidobi uhwo tinoita pakunhadzirisa iwo manyongori ari muupfumi ya izvezvi kureketa kuno wandoti chindotiika bodzi mundoona mukomana achipinda muone zvinoitika nokutoti munotoita kugara tatata chaiko rekai tione kuti zvichapera zvakaita sei chedu kuringa nokukunyepai zvinenge zvichiitika

Asi wamwe wari kuramba wachindoreketa makwai aribe kuvhenekiwa anokuzikana kuti ichokwadi chete kana kuti manyepo waari kundofungira kuti kune vanhu vari kupfungaidza iwo unye hwochihwere chomanyoka chi regai tione kuti zvinenge zvichitekaidziwa sei izvozvi Tarwadziwa fani kuureketa kuno izvezvi kuno video yaburika apo wanhu warikubvunziwa waburitsiwa mujere wari pamwe powanhu wanosvika zvuru zvina wagoburitsiwa mujere nawamunangarwa mazuwa apfuura ano wari kuti wari kutobvuma zvawo kuti wese wakabhinya wapwere wari wamwe wakatobhinya wapwere wane makore mapfumbamwe asi akagara mujere gore ribodzi sokureketa kwawo Pavhidhiyo iri kuburikai zviri kuhwadza kure kuziva kwedu makore ese ekudhara zvaindonzi wanenge waribe kuita mhosva dzakaita sodzo kubhinyadzi ndo wanobvumidziwa kubuditsiwa wanenge waribe kuita mhosva dzokuponda wanhu ndo wanobvumidziwa kubuditsiwa zvino apa mm, wese hwarahwa dzodzi riri kundoita kubuditsiwa kundonzi kamani budai budai burikai burikai burikai Imwe unobva wazvisaya kuti nyika yacho iri kumboenda nokupi. Rekai tigoringa kuti wamunangarwa hawane chawachaita chere panhau iyi kana kuti zvakatopfaya kadando. Kutoita kunge wari kutokurudzira kuti kabhinyei tinokubuditsai futi gore rinouya zvakaita kuoma chaizvo. Ipapa apa tiri kufara kuti kwai watsano wamwe wachembere wadhara wane makore anotopfuura makumi matanhatu chaiwo wakange wati kwai ndazvibatira kabhebhi kamwana kuenda kobhinya zvawo kampwere kano makore gumi kwai wakasungiwa izvo wakatomirira kupinda musarudzo kupinda mudare rodzimhosva rekai tigoringa kuti vanenge vachipinziwa wakaita sei ipapa tiri kuramba takatoita kuisa dziso ipapo toda kutoona kuti inosvika papi nyaya yacho ipapa apa kusanganisira vabereki vomubvanayu wese watofanira kunge wasungiwa kureketa kuno nokuti mutemo uripo unobvumira ba izvozvi zvokuti waende kuorodza wapwere wachiri wachino mukaka pamhuno Tiri kurangaridzayipo kare kuti bazi rinoringa nezvefundo yevapwere riri kuita zvokuti murekete nyaya dzomakara izvezvi kuzvikoro kuku kusvikira zuva ramangwana ri ndo pari kupedzisira kunyaya yacho yokatombokanyayi indai koi takatombokanyayi nawo muwanyepe tsezvo munoda zvetse kuti wagozive kuti chii nechii chachiri kuitirai zvisvinu wamwe wagotekaidza ma tsamba padandemutande yokuti vanhu vazive zvakashitipira iyo nyaya yomakara vamwe vachiti aiwa zvisvinu ba vamwe vachiti zvisvinu asi aiwa zvese kaendai konyepana nawo nokutoti idi upenyu hwewapwere hunenge huri panjodzi kureketa kuno panyaya dzofundo tikaringa zedi dzoupfumi dzo, dzo, dzo kureketa kuno ukaonawo vakuru vehurumende vazobvuma manje kuti haa mari yavo yagarira nhanzva woziva kuti aiwa kwayaenda kumawere pachiri pamateroba kureketa kuno kwanyasi musika wavo wawamangunja izvezvi dhora ribodzi rekuamerica kwaichuru chibodzi nomazana masere anomakumi masere nosere 1888 zim dollars pachirungu for 1 us dollar Haa pakaita kunyangariwa ipapa wapa makambani mamiriyoni gumi nomana asi kwairi izvezvi mari yese yange yakumbihwa nowanhu zvekuti dai wanga wachida mari yokunze yenge ichisvika mamiriyoni makumi matanhatu hmm. unobva watoona kuti pane peji svinu ipapapa pamusikawo panze mari iri kutenga iyoyi he wakomana matengero airi kuita ka a ah, a ah, a ah. mari yekuamerica ibodzi yakaita kupetiwa kairi kumari iyoku yawo iyoyo pamusika wawoyo zvinoita kuhwadza izvezvi yatonanambira kupinda muzvuru zvina chaizvo padhora ribodzi haa pari beji zvino rekai tione ipapa kuti vanenge vachimboita sei wamunangarwawo Kwaizvezvi hurumende iri kuzama kuti imise nyaya dzokukwira kwemari dzainobhadhara basa wadzo. Saka izvezvi yabva yatomisa kuti paribe munhu achakwiridziwa pabasa. Asi tiri kutoziva hedu kuti kumasoja nekumapurisa aiwa zvinoramba zvichiitika kaa ndo vanenge vachidiwa kunzi wakone kuita kuti hurumende irambe ichitekaira ahede rekaitione zvichapikowa basi paribe chisingaperi apa. Iyo hurumende yakada kuedza kunangidzira vamwe kuti wagonzi ndiwo wari kuita kusikinya tukono kuti mari yawo igoramba yakaita kugwa kudaro iri pa panhanzva yayakagarira asi wese wakubvunziwawo zvandoburika pachena kuti hurumendeyo ndo iri kukonzeresa nokuti wari kuramba wachindoenda kopirinda mari wachienda kopirinda mari wachienda kopirinda mari Ahede. Ah, kana iyo miti inoita kubara mashizha achindoramba achindobariwa basi achindokura achindokura. Ah, unotoita kuzvisaya. Heno kuti wanofunga kuti kupinda mariko wanoita kuti waite zvauri kuita zvo kunoita kuti upfumi hwacho huite sei? Zvinhu zvo zviri pachena zvawanogara vachiziwa. Heno mabiya angu toraita kunyara nazvo isu. Tanyepiwa Norway ICC kuti mitambo ichatambiwa yokuti zvikwata zviviri zvinenge zvakunda zvigoende kumutambo yopasi rese World Cup yoCricket pachirungu. Ipapa kwai zvichaitiwa kubva zuva rochigumi notatu mwedzi watiri kubata uyu. tiri kuramba tichindoti pamberi no kwedu tikatiri ngedzonhabvu izvezvi kureketa kuno musi wochina kuri kutambiwa no boso no dinamo dimbare ku emagumeni kubaba fields ipapa upo kare herentals inenge ichihwapurirana bhora no chikwata chohwange Imo muGombamo National Sports zvichaitirwa musi weChina nonguva dzonhatu pazvinenge zvichiitika. Katiringe dziri kuitika ipo pasi rese. Kureketa kuno muSouth Africa aa wanhu wese izvi zvavari kuita kusaya pokuringa kusaya pokutangira kusaya nochokuita kusaya nechokuziva kuti woita sei palibe ari kuziva zvokuita nokutoti nzero wapunzumuriwa neiko kuenda kuri kundoita magetsi Wamwe wagotolinga wakati haa sarudzo dziri kuuya gore rinouya rekai henyu muone kuti zvinenge zvakaita kudini pane paita kugwarashiwa munhu kwete mbichana ipapa inenge itori haa ganyamuto chaiyo rekai tione kuti chanja chopfeni chaisiwa nenyaya yemagetsi chinenge chakamira sei pavakuru vehurumende KuNigeria, tiri kufara kuti wanachiremba wabenhuka pakurapa wanhu mushure memazuva mashanu awanga wari kuramba basa wachiti wari kuda kuingidziwa mari zvakapetiwa kairi 200 percent pachirungu aa toramba tichiti makorokoto mabenhuka kusudan kwaizvezvi nyasi ndipo watanda kuti aiwa ngatimbomira zvombo zvedu ngatimbotsvetsa pasi timboone kuti anotanda kukuwa bhambo mbani rekai tione kuti hwanosvika papi hwari kuringira kuti mazuva manomwe ari kuteera hwanenge wari panenge pari bari kupfura mumwe rekai tione kuti zvichaitika chere kana kuti pari be kusenegal mumwe ari kutungamira bato rinopikisa ikweyo aa kwai akunenedzewa kuti akaita izvo zvokubhinya wakadzi rekai tione kuti nyaya yacho ichaita sei nekuti nyaya yacho yatanda kupinda mudare renyasi asi bato rake rematongerwo enyika ragotoreketa kuti aa pane zviri kuitika tiri kuda kutsvinyidzirwa vakomana munhu wese kaapinde mugwagwa hei rekai tione kuti zvinoita sei ah zvakaoma united nations yaakureketa iro kuti izvezvi iri kuda mari inoita mamiriyoni mazana matatu ana makumi manomwe noshanu 375 million dollars pachirungu kuti ibatsire kumainmar nokubangladesh kwaita adutu mupengwe ikweyo rekai tione kuti wachakona chere kuiboya mari heno ana nyamariyo wane mabhiriyoni nomabhiriyoni nomabhiriyoni aribe kuverengeka kuti wangatadze chere kundowapawo mari iyi kuti zviitike zviri nani kukone kubatsirika vanhu warapike zviite zvakanaka kubhiriteni a ah, mwana wamambo charles ka iye prince heri aa gonyepiwa kuti kwai inodare iwewe tinokubvumira bauti uzvibhadharire vega mari yewanhu vanokuchengeta kana wauya kwedu uno britain kana watouya muno totokuchengeta ndisu nekuti uri mwana wedu apa paita kunyangariwa wakomana rikai tione kuti zvichaita sei kana kuti achazvidini ari kuzama fani kuti aburike mumhuri yachei asi haa imi ndozvoropa izvi yeno kuti zvichapera sei ipapa rike tinoramba takandoringa britain pokare yabva yaramba kubenhutsa mitumbi womumwe mugwicho womumwe mambo kuethiopia womumakore okuma 18 chakuti ipapa kwaye akatoikiwa imomo kuhwinza aha rekai tione kuti zvichapera sei asi mm, zvaita kuhwadza wazhinji kuti ko hokona aigorambira nomutumbi womunhu wedu asi isusu kwanyasi tagumira pano ndini wenyu mhanduwe wonhau